Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Doctor Makgabo. Gomme ke kgopela re le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. ke rata re dira reading ya rena ya beke ye weekly prediction molaetso wa beke ye gona go na le tša phuletlo sepela ka sebopego mang weekly prediction ya beke e rego mo go yona ke na le the magician

ke na le the justice okay ke sa tswela pele ka baka la ka mokgwele dikape tsa ka di tswile ka gona ke sa rata go kry-a melaetša e mengwe

Now it's better. Okay, arba fe fola. Ka ena fola ye. mamele a rena le badimo ba rena ba lego mo kganyeng our ancestor guides ba thabe ba kgone gore fa melaetša ya lekgono okay ke na le the magician ke na le the one of ones so mangele a gago ba re o tsebe gore wena go na le dilo gore ba o file tšona ka ra bophelo go na le dimpho tse ba o fileng tšona dimpho tšeo e ka ba ditalente tša gago e ka ba botlhale ba gago e ka ba thuto tša gago e ka ba mošomo ya gago goba e ka ba se sengwe se le gore wena wa se kgona ka ra bophelo o nompa o sa etse serious ba bangwe le kgona go opela ba bangwe le kgona go ngwala ba ba le kgona go create di-story mo e le gore o ka ngwala buka o ka ngwala drama o ka ngwala movie ba bangwe le kgona go ruta kore o motho le wa kgona go theeletša wa kgona go ruta motho o mongwe motho mongwe a kgona go theeletša ba bangwe le na le care o na le care ntšhi mo e le gore o ka kgona go tlhokomela motho motho a se ja lwala go ra re ka ba nurse o ka ba doctor o ka ba traditional healer ba bangwe le na le di-gifts tša go ba di-traditional healers tša go ba disangoma di-shaman di-psychics di-mediums jwalo le jwalo so di-gift tša rena ke tše dintšhi and ebile di a fapana so go lwena motho o lebelele talente ya gago gore talente ya go ke efeng and then as long as o sa followe talente wena o filwego yona talente wena o tlile le yona mo lefatsheng o ka se be successful felo o tlo trya ka mo wa re obo moketekete ba dira sore ke dire so le nna wa trya wa se be successful wa thoma iputša nna ganthe bona ba šomišeng ya bana ga ba šomiše selo ba followa ditalente tse ba di filego ke their spiritual guides so tseba ditalente tša gago o bitše mangwele a gago o bitše badimo ba gago o bolele bona ka ditalente tša gago o ba kgopelele ba o guide further o tlo theeletša ka metlha bantse ba bolela le wena and then wa kgona go followa di-instructions okay one batho ba mafelo ba nromela ba nromela melaetša mo di-youtube jalo le jalo o di tlo mputša nna ke bolela le badimo jwang ke kwa melaetša badimo jwang lo tša mohuto oe di nyaka consultation ge le o na le potšišo tša mohuto oe go bohlokwa gore o buke consultation ge e le gore o na le dipotšišo ka ditoro tša gago o nyaka tlhathollo go bohlokwa gore o buke consultation ka baka la gore le ge e le toro ke tšholela ditaola ke connecta le mangeloi ge e le gore ke a go šomiša bibele le gona ke connecta le modimo ke connecta le mangeloi a ka le mangeloi a gago gore ke kgone go tlhatholela toro ya gago ga ke no e tlhathola out of the blue ga ke no gesa ga re šomiše gas work ebile ga re bolele maaka ke monna ke šomang gona okay ba re go na le an amazing opportunity opportunity e botse kudu-kudu-kudu-kudu e le gore e tlo tla go wena bekeke that's why ke re o theletše ditalente tsa ba se ba botse ka talente rona le talente tsa gaso theletša molaetša owe gobane go na le something se se tlo diragalang this week an opportunity ga e le gore ga o tsebe talente tsa gago opportunity e tlo go feta e ka ba opportunity ya mmereko e ka ba opportunity ya business e ka ba opportunity e le gore something se e le se tlo o tlišetša tšhelete

ba re ye ke nako e le gore wena o tšee action o se ka no bolela wa re ke tla ke tla ema ka maoto o tšee action ba re dira ntho e le gore wena wa e rata dira ntho e le gore wena o passionate ka yona you are passionate about dira ntho e le gore ke ye nngwe ya ditalente tša gago ye nngwe ya dikiti tše le wena o di file ke manyebe a gago ke na le the empress in reversal ka buša ka ba le the night of cups mo molaetso ko kry-ang kola gore bothata ka wena kore ba tla go wena mangedoi a gago ba bolela le wena ka ditoro o ka ba le motho le gore o lebala ditoro goba ga o di gopole ka moka goba ditoro tsa go di a confuse di tla in parables ka metlha le tša rena di tla in parables ga o kgone go tlhathola ditoro tša gago so ga o kgone goba le ge e leng o di kwele ebile o a di understanda but the minute o fetša ka toro ela ga o sana taba le yona ga o sa dira mošomo la ba le o dire ka toro ela ga o sa dira dilo tse la ba le o di dira ga o sa followa those instructions o lebetše ka yona ka nako ma bolela yona ka intuition ka nako nngwe through telepathy ka nako nngwe ka division jwale le jwalo o tlo dependa wena mangwelo a bolela le wena jwang mangwelo a rena ba bolela le rena ka tsela tša go fapana that's why ke na le course ela ya eh, spiritual awakening because cosela spiritual awakening ke mo e le gore re kore re dila ka di-class ka mokana ga tsona ka all the spiritual spiritual gift ake ntle le tša go thwasa ntle le tša go barola moya but re bula moya spiritually re šomiša energy that's what we do gore motho a kgone go realiza di-class tša gago gore yena o na le di-class tša mohuta mang ga e le gore ga o na any gift ya di-class it's okay but at least you will know gore na o connecta le mangelo a gago jwang because course ya rena e advance okay and then e kgona go thuša le rona o tlo tseba jwang go cleansa your space re bolela ka energy re bolela ka go cleansa di-negative energies re cleansa di-roaming spirits re tleng sa di-earth bound spirits ke di-spirits tse dingwe ka se di bone with your naked eye but a spiritually gifted person o e le gore o na le gift ya o di bona go na le batho ba e le gore the spiritually gifted but ga ba na gift ya go bona dilo tšeoe batho ga ba le ba e le gore ba na le gift ya go bona dilo tšeoe then o kgona go di bona gift le ya bulega o kgona go di bona goba ge e le gore ga o na that gift but then dilo tšeo kgotse e le gore maybe di gona ka motseng wa gago go na le di-spiritnyana ka motseng wa gago wena ga o tsebe that is why dilo di fela ditlhakatlhakana that is why le fela le elwa that is why ka nako ngwe le bitša motho a tlo thekga ga a fetša go thekga mola still go sa no tshwana motho la o thekgile ngakela e tlile ya thekga ka dipheko tše le gore ke tša ke tša go thibela bathakathe but dispiriti di sa le gona pheko tšela di kobe dispiriti di koba bathakathe di koba anything to do with bathakathe ge e le gore ke spirit se leo se rometšwe ke mothakathe then e tla se stopa but ge e le gore it's just a roaming spirit e ka se stope and a negative energies ke le tse gore di ba gona all the time re kopana le tsona mo distrateng and then e kgona go ke attach mo go wena evil spirit ke ntho e le gore o ka kopana yona mo tseleng goba yane gore e fete ya diseta tsona ka lapeng la gago ge e le gore lapa la gago ga le energetically protected okay okay ba re go na le nto o santse o e realize nto e le gore o tlo e realize this week a kere um ke nto e le gore e amana le marato dilo ya mana le marato ka nako ngwe o na le go ipotsa gore motlho mongwe a o accepte marato wa kry-ang from batho ba bangwe your family members um batho ba o šomang le bona jalo le jalo you don't accept them ka ra bophelo ba gago akere and then ke nako e le gore o bone dilo tša bohlokwa tšelo batho ba o direla tsona lerato le le botse le ba o fang lona o le appreciate ge e le gore o single yes o ka kopana le motho e le gore o tlo mo rata and go botlhokwa gore o e rapediše relationship eo kare o ka no tla a new one and motho e le gore gore wena motho le a phelang goba di-qualities tša gage ga di fete tša gago ga o rate dilo tše di itseng ka yena o ka no se bone ntho but as time goes on wa thoma o realize gore sh mare ke be ke ya kae mare so go botlhokwa gore o rapediše a good relationship okay go ba bangwe ge e le gore o kare ga relationship already o ka kgotse e le gore o ba le feeling ya gore something a se sepela gabotse ka ra this relationship go na le ntho e sa sepela gabotse ka ra this relationship you are not happy at all ka ra this relationship and then go ba bantšhi ba bolela ka batho ba e le gore ba na le ba rata dilo tsa tshwana le art le poetry ke batho ba e le gore um eh, o tlo realiza dikiriti tso nago le tsona most ke dilo tse le di tsamaišanang le art le poetry go opela jwale le jwalo okay ke na le the queen of sword in reversal ka buša ka ba le the three of swords okay mangwele a gago ba re beke ke bekela e le gore ja marumo a gago wa bee fase go se ka wa ba le any arguments go se ka wa ba le dikgagano go se ka wa ba le dintwa ka ra bophelo ba gago this week yes something sona se tlo diragala ntho e le re tlo go koša botlhoko but o seke wa re go ya go e solva wa e solva o le very emotional go na le mathata mangwe rapela pele o ke phe space sa gago and then go kwa moya o ile fase o theohile and then ke ona mo e leng o tla kgona go solvana le yona o tla bona o tlo kgona go solva bothata bowe ka botlhale bo bontšhi mathata mangwe ka ra bophelo a nyaka botlhale ga a nyake mašata a nyaka bohlale ga a nyake dintwa a nyaka bohlale so go na ntho e le re tlo diragala you're going to be very sad e le re tlo go nyamiša kudu-kudu but o tlo fola ge nako ntše ya gona that is why ba re o se ka lwa o se ka kwata o se ka dira eng wena rapela and then o kgaogane dilo tše ditiragetseng in the past dilo tše lo di ka ba di kwisitše bohloko and then ba re ge o ka tseba kore wena ka bosone wa tseba go ke controla go controla di-emotions tša gago o tla gola spiritually o tla gola mentally ba re ka re ga leeto leo le sepelang leeto la gago le tletse ka di-challenges tše dintšhi ye o swantse o no e accepta so but then e ba botlhale tseba gore na di-challenge tse o santse o di solve ka tsela mang and then e nngwe gape ba bolela ba bolela taba e la gore o swanetse o go na batho ba le ba ka tla go wena those who are in need so go bohlokwa gore batho ba ki o o ke phe nako ya go ba thuša ge e le gore ka kgona go ba thuša ba bangwe ba ka nyaka thušo ya tšhelete ba bangwe ba no nyaka di-advices ba bangwe ba nyaka a shoulder to cry on ba thuše ka mokgwa o ka kgonang go ba thuša ka one ba bangwe ke motho le gore o nyoko tla go wena o botse mathata a gage o mo theeletše so theeletše ge e le gore o na le a listening skill

your soul o e cleanse o e purifye e be balanced okay o balance le di-chakras tša gago ba re go na le tše dintši dilo di tlo diragala bekeke already maybe di tshetse di thomile there's too much going on in your life right now go na le stress ba bangwe you are feeling stressed you are feeling anxious you are feeling overwhelmed go na le stress se sentšhi and ba stress se o nang le sona ne se sengwe a se cause ke mathata a e le gore a tliša ke batho ba bangwe ka bophelo ba gago se tliša ke dikore di-opportunities tse e le gore di etla ka bophelo ba gago di-opportunity tseo di tlo tla le di-challenges so di-opportunity tseoe a e nape e le a soft walk no o tlo feta ka ra di-challenges gore o kgone go fitlhelela dilo tsela tse di botse tsela e le gore di etla ka ra bophelo ba gago go na le ma-bridge a tshwanetse wa tshele go na le mongwe mo tla ba o sepela tla ba o tletse mebe e tloa mo fase moke o tshwanetse o ke thute go navigator o ke thute gore na wena o tla gata kae le kae mebetlo o e seke ya go tlhaba ke tsona di-challenges and then eh, ba re o kithute go multitasker o multitasker ke motho la go tšela gore maybe o na le mešomo o dira mešomo e mentšhi ka nako e tee goba o na le mebereko e mentšhi ka nako e tee goba o na le di-responsibility tše dintšhi ka nako e tee goba o na le di-priorities tše dintšhi ka nako e tee so ke thute go multitasker those things gore o kgone go ba successful and then ba bangwe ke bona leeto leeto le le gore wena o tlo le tšea le amana le kgwebo e ka ba business e ka ba mošomo wa gago mare ke leeto le le amana le mošomo e le gore wena wa o dira okay ke na le the full in reversal ke na le the night of sorts so ka nako nngwe ba se okay ba se ba butse gore o realize ditalente tša gago but for some of you go ka nna gwa ba boima gore o di realize ditalente tša gago o leka go searcha o leka go lebelela gore mara nna botse keng talente ya ka botse keng gift ya ka but ga o kgone go e bona bothata ke ntela gore ga o nke pha nako ya o dula o noši wa connecta to your soul wa connecta to yourself wa connecta to your higher self wa connecta to your guides that's the problem so le ka melaetša e tla ya tla e tsena ka mo ya tswa ka moki ya se dule ka mohlogong and then o feletša o lebetše ba re e ba focused focusa and then ba re go kopana le mathata a solve ka botlhale e seng ka di-emotions o se ka solve ka tsela tša go kwata and then before ka tša any action nagana ka ntho we pele e nagane e assesse pele before ka tša any action go make sure ya gore di-actions tša gago ditlamorago tša tšona ga di tlo koša bohloko goba tša koša batho bangwe bohloko and then ke na le the justice card ka buša ka ba le the seven of ones so mangelo a gago ba go botsa gore ka ra mathata ka moka kopanang le ona ka ra bophelo di-challenges meleko e le gore um eh, manaba ba go foša ka yona tseba gore mangelo a gago ga se ba go furalele ba gare ba go fa maatla a gore o lwe nto yekhe ya semoya mo e leng gore le bona ba santse ba tsene ba tla tsena ba tla go lwela gomme o tla e fenya nto yekhe ya semoya o tla fenya manaba a gago dilo tse dimpe tse di dirilweng mo go wena ka mokana tsona di tla boela morago go batho ba e le gore ba di dirile meleko e e fošitšwe mo go wena e tla boela morago marumo ba o tlhabileng ka ona a tla boela morago dilo tse di utswitsweng go wena di tla boa back mo go wena ba re ke nako e la ro ema ka maoto o ke protect and then ba re o be le tshepo o ke protector o ka kgotsa ke protector but o sa believe gore dilo tse ke di šomišang di tlo protector then goba ge e le gore maybe o protecta ke motho wa ngaka o dira cleansing but wena ga o na believe ga o believe go dilo tsela a o fileng tsona gore di šomiše so so so so wena wa di šomiša but without believe ya gore mo ke hwetša pholo mo i'm protected mo ke fenya manaba then dilo tseo di ka se diragale o ka hwetša o rapela mara o sa believe gore dilo tseo di rapelang di tla diragala goba o sa believe gore thapelo tša gago di a fitlha kwa legodimong obviously di ka se fitlhe so you need belief in your life ba re e ba le boitshepo ba re challenges tše e le gore o tlo kopana le tsona di nyaka boitshepo so as long as o sa ke tshepe o ka se kgone go fenya those challenges mathata o ka se kgone go a fenya mara gore wa fenye o nyaka boitshepo and then ya mafelelo molaetša kwa gore o choose di-battles tša gago o choose dintwa tša gago ka bohlale go na le dintwa tše e le gore ke meleko e rometšwe they are done on purpose so o tshwanetse o kgone go di-identifier then o se ka ba wa di-entertainer that's why ba re o choose dintwa tša gago ka bohlale the minute o thoma go entertaina nto le e le gore ke meleko moleko o e tla go wena wa ke protector ga o entertain o entertainer o fa maatla ke ntho e le gore mana ba gago ba e nyaka o ba fa maatla o dira gore molekola o be strong Instead a re o dire o be strong ke protect him. Go ke protect molekola o felela ke maatla. And because o felela ke maatla go diragala eng? O boela morago mo o tswang gona go beng ba ona. And then go boela morago o dira eng? O gobatša beng ba ona. Ga o gobatše wena. Ke a le leboga le be le ma le be le beke e botse.